Тыл омук тыына Тыл омук кэскилэ Бу сыл ыам ыйын сүүрбэ үһүс күнүгэр үрүҥ тыыммытын өллөйдөөбүт оҕобутун, ыччаппытын төрөөбүт тылыгар, омугар хайыһыннарбыт национальнай оскуоланы саҥардан сайыннарыы кэнсиэпсийэтэ олоххо киирбитэ отут сылын туолла. Бу олохтоох омукка тыын суолталаах кэнсиэпсийэ оччотооҕу Саха Республикатын үөрэҕириитин миниистирэ Егор Петрович Жирков көҕүлээһининэн Бүттүүн Саха сирин педагогическай уопсастыбаннаһынан ырытыллан, бырабыыталыстыба таһымыгар бигэргэнэн, атын өрөспүүбүлүкэлэргэ холобур буолан, биһиги олохпутугар эрэллээхтик киирбитэ. Кэнсиэпсийэ сүрүн бириинсибинэн Саха сиригэр төрүт олохтоох саха уонна хотугу омук оҕолоро оҕо саадыттан саҕалаан орто үөрэҕи ылыахтарыгар диэри төрөөбүт тылларынан үөрэнэр уонна иитиллэр төрүт бырааптарын олоххо киллэрии буолбута. Ол түмүгэр төрөөбүт тылларын таптыыр, төрүт үгэстэрин тутуһар, омуктарын аатын үрдүктүк тутар сайдам санаалаах элбэх ыччат үүнэн тахсыбыттара. Аан дойдуга биллэрин курдук киһи бастаан төрөөбүт тылынан иитиллэн үөрэнэр буллаҕына бу кини дьиҥ ис туруга кытаанах буолар. Ол курдук мүтө саха тылынан, саха культуратынан үөрэммит киһи буоламмын бигэ эрэллээхпин. Онон бэйэм өйбөр-санаабар дьоммут үгэстэрин бу төрөөбүт культурабытынан уонна тылбытынан тута өйдөбүт наадалаах диэн суол саныыбын. Биһи көлүөнэ ыччаттар уопсайынан бу саха диэн өйдөбүл туругурар кэмигэр үөскээбит көлүөнэ буолабыт. Ити кэнсиэттиэ күһүнүн оттон тэриллибит Саха гимназия оскуолатын бүтэрэн онно выпускнига буолабын. Тоҕуон биир сыллаахтан мин Хаха национальнай гимназияда үөрэнэбин. Алтыс класска дылы онно үөрэнэр кэммэр биһиги Хаха тыл оттон үрүн тылбыт буолар ахсааны кытары хахыл үөрэтэбит. Инньэ алтыс класстан буллаана республикатааҕы колледжка Иван Иванович Шамаевка үөрэнэбин. Саха оскуолатын сайыннарар национальнай концепция кэмигэр ровно тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир икки тыһыынча икки сыллардаахха Үһэн Дьааҥы улууһун Адыаччы орто оскуолатыгар үөрэммитим. Ол үөрэммит кэммит биллэн турар биһиэхэ, биһи көлүөнэҕэ элбэҕи биэрбитэ диэн саналыыбын. Мин Дьокуускайдааҕы национальнай гимназияны бүтэрбитим. Концепция миэхэ улахан көмө биэрбитэ, тоҕо диэтэххэ, билигин мин уйулҕа үөрэхтээҕибин. Оҕолору сахалыы иитэр, үөрэтэр, сайдыс оҕону сайыннарар киин тэрийэрбэр миэхэ ити улахан көмө буолбута. Ону таһынан бэйэм оҕолорбун эмиэ сахалыы иитэбин, үөрэтэбин. Мин тыһыынча тоҕус жүз тоҕус үс сыллаахха Таатта улууһун Баайаҕа нэһилиэгин орто оскуолатын бүтэрбитим. Бу биһиги оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэрбитигэр национальнай культура Кыыско, Үрүҥ уолан диэн хаҥа биридимиэттэр киирэннэр, бу биһиги хаҥа тахсан эрэр ыччаттарга үрдээх улахан күүс-көмө, тирэх буолбута. Тыһыынча тоҕус жүз тоҕон алта сыллаахха Үөһээ Бүтээх республиканскай гимназияны бүтэрбитим. Биллэн турар, оҕо ыртахха сахалыы тоҕо үөрэнэбитий, сахалыы тоҕо билиэхтээхпит диэҥҥэ киһи улаханнык толкуйдаабат этэ. Онтон тоҕон алта сыллаахха улахан Москва куоракка үөрэнэ киирэн баран, атын омуктары кытта алтыһан, азербайджанец буллун, чеченец буллун, дагестанец буллун, казах буллун, ол ыччаттары кытта алтыһаммын дьэ билбитим. Тоҕо биһигитини хахылыы ииппиттэрэй, тоҕо биһигитини хахылыы үөрэппиттэрэй диэҥҥэ. Мин Үөһээ Дьааҥы Арыылаах орто оскуолатын тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус аҥаҕас сыллаахха бүтэрбитим. Биһиги сахалыы тылынан эттик эркинин иэнин суоттаан, уу сабардамын быһааран үөрэммиппит. География, история, ботаника, онтон да атын бары предметтэри сахалыы учуобунньугунан үөрэммиппит. Биһи иккиэн республиканскай колледжы бүтэрбиппит. Мин математика кылаһа бүтэрбитим. Мен гуманитарнай хайысхатын уонна бу саха оскуолаларыгар үөрэнэммин бэйэбин олус дьоллоох уонна ситиһиилээх киһи буолан улааппыппар махтанабын. Мин санаабар буоллаҕына, математиканы, физиканы сахалыы үөрэтэр саха оҕотугар тиийимтиэ буолар. Мин Хаҥалас улууһун иккис Дьөппөн нэһилиэгин оскуолатыгар үөрэммитим. Бастакы класстан тохсус класска дылы, оны бу концепция киирэн үөрэхпитигэр сахалыы үөрэтэллэр этэ. Онно эбии саҥа сахалыы предметтэр киирбиттэрэ, олону курдук үрүҥ уолан диэн холобура үрүҥ уолаҥҥа биһиги тын бу саха иһигэр булка-алка дом тутуһарга национальнай оскуола концепциятын чэрчитинэн тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус төрт сыллаахха республикатааҕы физмат оскуолаҕа аан бастакы гуманитарнай хайысха арыллыбыта бу гуманитарнай кылаас сүрүн сыалынан республика бары улуустарыттан тылга историяҕа интэриэстээх оҕолору мунньан үөрэтии уонна бэлэмнээһин буолар Бу Саха сирин гуманитарнай наукатыгар учуонайдары, каадырдары бэлэмнээһин буолар. Мен Хаҥалас улууһун Улахан Орто оскуолатын иккитинчэ биэс сыллаахха бүтэрбитим. Ол кэмҥэ национальнай концепция быһыытынан үөрэх чааһыгар үрүҥ уолан, кыыс куо курдук предметтэр бааллар этэ. Иннигинэн мин үрүҥ уолан диэн урукка үөрэммиттээхпин. Уонна биир өйдүүбүн төрдүс класска үөрэнэ сырыттахпытына дьигинэн А, Б диэн класска арахсар этибит. Онно талан, сүүмэрдээн, экзамен туттаран тураммыт биһиги саха тылын дириҥэтин үөрэтэр диэн гуманитарнай класска тыллан киирбиппит. Национальнай концепциянан Щепкин, Михаил Семенович Щепкин атынан үрдүбүт театральнай училищеҕа Москваҕа тиийэн үөрэнэн бүтэрбитим. Онно биһи национальнай студия диэн Биһиги, биһигини нуучча профессордара сахалыы үөрдэллэр. Ол, ол, ол эбэтэр хайдах этиэх хоббийдин. Спектакльларбытын, отырывактарбытын барытын сахалыы өнүрдүбүт. Тыынча тоғыз жүз тоғуһан икки сыллаахха национальный оскуолалар концепцияларын чэрчитинэн Бүлүүтээҕи педагогическай училищеҕа төрөөбүт тыл, культура специалистарын бэлэмниир саха салаата арыллыбыта. Ол салааны бүтэрбит выпускниктар республика биир республика бары муннуктарыгар тарҕанан үлэлээн-хамсаан, төрөөбүт тылга, литератураҕа, историяҕа интэриэс иккистээн тыынынан күөдьүйбүтэ. Мин Сунтаар улууһун ырыаҕалламмыт хоһооҥҥо холбоммут Тойбохойугар аҕыс кылаастаах оскуолаҕа сахалыы тылынан үөрэммит дьоллоохпун. Ол курдук төрүт культура, саха тыла, литературата уонна то биллэн турар саамай миэхэ саха тылыгар тапталы биэрбит күөрэгэй оҕөрү образцовый ансамбла буолар ону мин кырырдахпиттэн бу именно сахалыы ырыаны таптааммын хостойугу таптааммын билигин бу саха эстрадатыгар сахалыы ырыаны өрө тута дьоҥҥо сэргэҕэ тиэрдэ сылдьар сылдьабын. Биһиги Дьокуускай куорат иккис нүөмэрдээх оскуолатын саха кылааһын бүтэрбиппит. Төрөөбүт тылбыт биһиэхэ олохпутугар, олохпутун иитэрбитигэр тирэх буолар. Оҕо уһуйааныбын үлэлиир буоламмын төрүт тылбынан саҥарарым миэхэ олус көмөлөһөр. Оннуктан эмиэ хахалыы кэпсэтэн, хахалыы тылы үөрэтэн, хахалыы туккутуу үөрэнэбит. бу күннээҕи олохпорбун миэҥ ыллыҥын ахылы толкуйдугун ол күүстээх өттүн буолар дьаһаныгын бэйэбэр саха буолар өйдөбүлбүт уоҕа эбитэ буоллар баҕар дойдута төҥнөн көрбөккө аннартан хаалыа этибит ол эрэн буолар биһиги хайдары бу дойдубута төттөрү кэлэн бу саха сирин хайдары хаҥа таһымҥа таһаарар курдук гына хас биирдии киһи бэйэтэ үөрэммит идэтинэн билигин кэлэн холобура биһи көлүнэ күүстээхтик үлэлии хамнык илдьэбит дии саныыбын Мин тоҕуон сылларга Лөгөй орто оскуолатыгар бэйэм үөрэммитим. Ол кэмнэргэ бу концепция олоххо киириитигэр көхтөөх үлэ бара турарын харахпынан илэ көрбүт киһи буолабын. Биһиги учууталларбыт сүүрэн-көтөн оскуолабытыгар араас предметтары диригэтэн үөрэтэргэ үлэни-хамнаһы тэрийбиттэрэ. Бу үлэ-хамнас тэриллиитин түмүгэр тоҕуон аҕыс сыллаахтан Кэптэни бөһүөлүгэр Саха Бельгийскай оскуола арыллан омук тылын дириҥэтэн үөрэтэр үлэни-хамнаһы саҕалаабыта. Ону таһынан бу тоҕуһуннус сыллардаахха оскуолаҕа киирбит үрүҥ уолан кыыс куо биһиги илиибитинэн оҥорон үлэлиир вот, үөрэтэр предметтербит эмиэ олоххо киирбиттэрэ. Онон мэхэнаабар балай даҕаны сөптөөх киэҥ тэрээһиннээх үлэ-хамнас баран бу бүгүҥҥү күҥҥэ биһиги оскуолабыт сайдыылаах тураллар диэн мин сыаналыыбын. Онтон үөрэхпин бүтэрэн бараммын артыыс идэтин таламмын күн бүгүнүгэр дылы Саха театрыгар артыыс быһыытынан үлэлии-хамныы сылдьабын. Бу биһиги сахабыт тылын умнубат, саха тылын кэрэһэлиир, ону тэҥэ бу баай историятын олох умнубаппытын наада. Онон бу концепция өссө даҕаны инники өттүгэр сайдыаҕа, үлэлиэҕэ-хамныаҕа диэн эрэнэбин. Уонна оскуолаҕа үөрэнэ сылдьаммын элбэх саха тылын литературатын, төрүт култуура олимпиадаларыгар өрүү миэстэлэһэр буолар этим. Улуустааҕы олимпиадаҕа инньэ гынан бу билигин үлэлии-хамныы сылдьар эйгэбэр бастакы олуга оскуолаҕа ууруллубута. Оҕолорбут бары саха гимназияҕа үөрэнэллэр, сахалыы тылы билэллэр, Онуга кыра уолбут десятка саха группатыгар сылдьар. Билиҥҥи бу үйэ тэтимигэр мэхэньиктар саха тыла хаалыахтаах, саха тыла сайдыахтаах, хас биирдии дьиэ кэргэн оҕолорун сахалыы иитиэхтээх диэн эбит. Оннуттан Саха сирин национальнай көрүҥнэрин сүрдээх үчүгэй үөрэтэллэр этэ биһиги ол үөрэтэн оттон бу саха эргэ сайдыы барбыта диэххэ наада спорт өттүгэр национальнай көрүҥнэрбит билигин аан дойдуга аатырдылар онуттан биһиги бу атын омуктары да кытта алтыһарбытыгар сахабыт сиригэр сахалыы үөрэммиппититтэн киэн туттабыт. Холуоруй биһиги Өлүөнэҕэ сахалыы аата ааттаах оҕоҕо хайах буоллаҕына биһи көлүөнэ оҕолоругар сахалыы ааттаах оҕолор билигин дессаакка даҕаны оскуолаҕа даҕаны наһаа элбэхтэр миэнэхпэр ити барыта ити хитимэ салҕанан баран иһэр дии саныыбын ол иһин ити хамсааһын ити өйдөбүл хайаан даҕаны салҕыы баран иһиэхтээх диэн национализм буолбатах именно бу саха буолууттан киэн туттуу диэн бэйэ норуотун таһаара сатааһын диэн концепция кэмигэр бэриллибит өйү-санааны ону сайыннаран Ону кэҥэтэн уонна дириҥэтэн айар үлэннэн мин Россия суруйааччыларын союһун чилиэнэ буолабын уонна Саха сирин суруйааччыларын союһун бырабылыанньатын чилиэнэ буолабын. Манна айар үлэннэн, улаата хоһоон суруйуунан, кинигэ таһарыыннан уонна бу оҕону иитиигэ, үөрэтиигэ эмиэ бэйэбит кылааппытын бу көлүөнэбит аатыттан киллэрэ сылдьабын. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус уон тоҕус сыллаахха училищены бүтэрэн бараммын Саха государственнай университетыгар үөрэммитим, кэлин гуманитарнай чинчийии институтугар үлэлии киирбитим. Икки тыһыынча алта сыллаахха Иван Гоголев айар үлэтин, чуолаан романнарын чинчийиигэ кандидатскай диссертациябын көмүскээбитим. Оҕолорбун төрүөхтэриттэн сахалыы саҥарарга, ыллыырга, хоһоон ааҕарга үөрэтэбин. Киэһэ ахсын сахалыы араас устуоруйалары ааҕабын. Онуттан бу төрүт тыллаах киһи ханна да тиийдэр, хаһан да буоллар сүтэн-өлөн быстан биэрбэт, бигэ тирэхтээх буолар дии саныыбын. Биһиги бары сахалыы иитиллибит, үөрэммит оҕолор буоламмыт, түмсэммит, Бу Күөрэгэй түмсүү диэни тэһийэммит, төрөөбүт тылбыт туһугар ис сүрэхпититтэн үлэлиибит-хамсыыбыт, айабыт-тутабыт. Биһиги холобура билиҥҥи киинэ көтүөр үлэлии сылдьабыт, үлэлии хамныы сылдьабыт, онно биһиги киинэбит холобура билиҥҥи кэмҥэ иһин улахан таһымҥа таҕыста. Ол эрэн эн тохтообокко холобура бу Саха иһирин туһунан кэпсээн киэҥ эйгэҕэ өссө халбыытаххарын туһугар үлэлиибит, ханныыбыт. Тылбытын харыстыыр, историябытын көмүскүүр бигэ санаабыт ол оскуола сылларбытыгар саҕаламмыта уонна иитиллибитэ. Биллэн турар билигин биһиги тылбыт, историябыт көмүскэллээх наука өттүттэн бигэ тирэхтээх буолуохтаах. Ону биһиги концепция оҕолоро өйдүүбүт уонна өйүүбүт. Биир бэйэм дьылҕабар даҕаны махтанабын итиэннэ бу үөрэппит учууталларбар оччотооҕу үөрэх салаатын эйгэтин үлэһиттэригэр бу оҕо биир кэлимник үүнэн-сайдан киһи буолан килбэйэн саха буолан сандааран тахсыытыгар бу маннык барыллары олоххо киллэрбиттэрэ ол олус туһалаах диэн саныыбын. Бу өйдөбүл үсүйэҕэ сахабыт тылын эйгэтин өссө дириҥник үөрэтиэхтээхпит. Онно бу концепцияны, хахлы концепцияны өссө өргүтэммит ыччаттарбыта таҕытыахтаахпыт дьаһаныа. Бу маныгар төрүөтэ сытар биһигитини оҕо эрдэхпинэ сахалыы үөрэппиттэрэ. Сахалыы учебниктар бааллара биһиги холуга наһаа үчүгэй этэ. Биһиги үгэстэрбитин өрө тутан, култуурабытын иҥэринэн үүнэн-сайдан тахсыбыппыт. Бу Сахалыы тылбытын туруулаһарга, сахалыы санааны сайыннарарга төрүөт буолбута. Махтаныахпын баҕарабын биһиги оскуолаларбыт тоҕуонна сылардаахха оскуола бүтэриллээбит коллективтарыгар, учууталларбытыгар, биһиги бэйэбит дойдубутугар, бэйэбит төрөөбүт Сахабыт сиригэр тылбытын, культурабытын тутан хаалан бүтүн оҕолорбутугар үөрэтэ сылдьарбытыгар, онно тэрнитэрбитигэр. Сүрүннээн Түмүктээн эттэххэ, мин бэйэм оттон тоҕуону сылардаах ыллыбыт концепция оҕото буолабын. Мин концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Мин Концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Мин концепция оҕотобун. Биһиги концепция оҕолоробут. Биһиги концепция оҕолоробут. Күндү Сахабыт сирин олохтоохторо, өрөспүүбүлүкэтээҕи ийэ тыл кэскилэ хамсааһын аатыттан эһигини бу бэлиэ күнүнэн истиҥник эҕэрдэлээн тураммыт Кэнсиэпсийэ төрүт омук сайдыытыгар киллэрбит үтүө дьайыыларын салгыы сайыннарыаҕыҥ, төрөөбүт тылынан иитэр-үөрэтэр кыһалар баар буолалларын туһугар биир сүбэнэн үлэлиэҕиҥ, хас биирдии бэйэбит кыһаллыаҕыҥ диэн ыҥырабыт!